Inti l-ewwel persuna fuq dan il-podcast li għedt mingħajr mistħija ta' xejn, anzi b'mod vera rilassat, li inti konservattiv. Alla, naf għandi nistħi. Dak huma l-prinċipi tiegħi.
Darbtej provajt ngħid il xi ħadd li għandu kelli l-Mary Louisa kolli preka. Tila, Għedtlu da ħsieb konservattiv. Le, le, le, ta' minix konservattiv, għadli. Tila, le, mux qed ngħidlek li, one mhux qed ngħidlek li int, imma dak huwa ħsieb konservattiv. Qaltli le, konservattiv xejn. Qisu llum il-ġurnata it-tikketta konservattiv saret xi insult jew xi daw. Le, konservattiv hija dik li kont qed ngħid, ta' the rule of law, li semmejt int l-ewwel, the rule of law minn hemm ktibt kollox, the rule of law. Li llum sfortunatament għax irridu għad għal-liberali nagħmel li rrid, Agħmel li trid. Imma ġorr ir-responsabilità skużi, tifraħix fuq imbagħad. L-ikbar dnubiet tal-moviment konservattiv x'kienu? Ħaneġ ħaġa żgħira ta' ġifieri. U mbagħad irrispondili ħa noħnodu taħħel. Għadlek l-ikbar dnubiet tal-moviment konservattiv. Għalfejn taħseb li lum il-ġurnata il-konservattiviżmu n-nies Iħossu li meta jien ngħidilhom konservattivi, per eżempju, kważi jieħdu għalihom. Iva, jien ma nħux għalija, ma jien. Le, tidher li ma tħux għalik, imma għalfejn taħseb? Jieħdu għalihom il għaliex il-mod kif naraw l-affarijiet illum, it-tendenza hija l-iktar jiena ma nagħmel l-irrid. Sewwa. Mbagħad ngħidu la liberali, nafx għalfejn ngħidu la liberali. Iktar jiena modern. Imma taħseb li kien hemm żmien fejn il-konser, jiena hekk naħseb, jien naħseb li kien hemm żmien fejn il-konservattiviżmu kif inhu rrappreżentat pereżempju mill-Knisja Kattolika kien wisq repressiv. Naħseb li għamel ċertu żbalji fejn kien.
Tista' tgħid li titfa' f'kuntest storiku, eċetera, eċetera. Imma poġġiħ fil-kuntest storiku. Imma minkejja li kien f'kuntest storiku weġġgħu n-nies. Kien hemm żmien, le kien hemm żmien, ma illum ma nikkonċepuhiex, qas timmaġina, qas niftakarha jien, qas nikkonċepuha. Fejn inti knisja kellha l-armata tagħha kien tmur tiġġieled, tara llum hekk. Ma trid tara dak iż-żmien. Nudi noqogħdu jgħidu għax dak iż-żmien kienu. Eħle ma mhux daqshekk il-bord. Diħa ngħidha ċaru tont, għax ma nistħix ngħid, taf kif nitkellem. Jiena di għallimili, mhux għallimili, ma kif ngħid, tallimta, tallimta. Minn Alfred Sant. Dina, naturalment, huwa soċjalista, nazzjonalista, jkun fil-partit u kien f'partit ieħor. U dana konna din qegħdin niklu flimkien, raġuni kienet ċaġa fuq ta' saħħa. U kien hemm xi ħadd, ħanna ma nqgħodx ngħid minnu laqqas. Kien hemm xi ħadd li qallu xi ħaġa. U qallu, jew qalla, Mhux hekk trid titkellem. Dak li qed tgħid inti fuq dak iż-żmien trid titkellmu fil-kuntest ta' dak iż-żmien. U baqgħet ġo moħħi di dejjem. Jiena meta nitkellem fuq xi ħaġa nipprova nifhem, jekk nista', xi mhux qed, mhux qed ngħix 20 sena hawn fir tajt, mitt sena ilu ma kontx hawn jiena, fejn nista' nipprova nifhem x'kien il-kuntest ta' dak iż-żmien, ma noqgħod nikkritika dak iż-żmien għax ma nifhmux. Naqbel miegħek, fil-fatt antiċipajtek għatek inti ħa tgħidli biex nitfgħuha fil-kuntest ta' dak iż-żmien. U huwa minnu.
Però minkejja li ġrat fil-kuntest ta' dak iż-żmien, xorta kienu hemm nies li kienu vera mweġġgħin b'dak li ġara u xorta qisu.
Hekk huwa.
Hekk huwa, imma f'xi punt sar biżżejjed ħsara minn dawn l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-moverment konservattiv biex illum il-ġurnata il-moviment liberali rnexxielu jipperswadi lin-nies li fid-djalogu politiku meta tgħid lil xi ħadd dawn il-konservattivi qed tinsulthom, qed tgħid dawn huma nies ripressivi, antikwati u li jridu jxekkluk milli inti ssus wara dak li inti vera int. Meta qed nitkellmu fuq pereżempju li inti pereżempju qiegħda fi żwieġ u trid tiddivorzja. Il-Knisja qaltlek le int ma tistax tiddivorzja. Mhux il-Knisja qalet dik. Il-Knisja kienet kontra. Mhux il-Knisja qalitha. Żgur li fil-kampanja tad-divorzju il-Knisja kienet fuq in-naħa ta'. Dak Kristu qalu.
Dak li jħoll il-bnied, dak li jorbot ma jħollux il-bniedem, mhux hu. U tinsiex li ż-żwieġ, sassa naqbdu ma ħadux fuq dima, li ż-żwieġ ma jsirx. Fuq il-ġid naqbdu. Li ż-żwieġ mhux il-qassis jagħmlu. Tinsiex di. Meta jmorru tnej jiżżewġu, mhux il-qassis jagħmel iż-żwieġ. Sewwa. Il-qassis qiegħed hemm jirrappreżenta biss il-funzjoni. Iż-żwieġ jagħmlu Alla, u jekk jgħidlek what God, no man will put asunder. Right. Mhux hu, dak mhix il-Knisja tgħidha. Jiġifieri għalik il-Knisja F'dil biċċa. F'dil biċċa ta' xogħol kellha. Però mbagħad issa sabat ma rridux inkunu mbagħad npoġġu lil nafusna ġo kaxxa u daqshekk waqafna. X'int imbagħad jista' jkun u fil-fatt il-Knisja kellha Ara, kien hemm żmien fejn kienet kważi esaġerata, kienu jdumu ħafna sakemm jagħtu l-annullamenti u dak kollu, però mbagħad il-Knisja għandha mbagħad l-eċċezzjoni lir-regoli tagħha fejn inti għandek koppja li għalkemm iżżewġu quddiem Alla, tajjeb, mhux quddiem il-Knisja, quddiem Alla għax dak mhux il-Knisja tagħmel iż-żwieġ, dak huwa żball tan-nies. Anyway, meta dawn mbagħad isibu li ma jistgħux joqogħdu flimkien jew kemm xi problemi oħra u da kollu, mbagħad kellha r-regoli tagħha fejn tista' tħollu dan iż-żwieġ. Sewa. Alright, kien hemm iż-żmien fejn kienu jdumu biex jagħmluh, illum m'għadhiex daqshekk. Ma da jevolvu, dak li qed ngħid, dawn affarijiet jevolvu l-ħin kollu. Issa inti qed saqsejtni jekk kienx hemm żmien fejn il-konservattiviżmu għamel ħsara. Sa nagħmilek domanda oħra jiena, illum il-liberaliżmu qed jagħmel ħsara?
Da zgur. Da zgur. Ma ovvjament jena nitolbok tamil naqra autokritika għawek. Eh, ovvjament, la darba inti konservativ ma l-idejat tal ma l-idejat liberali. Inti forsi minn. Skont. Mux ma taqbel li xumma forsi jem affariet li taqbel maħħom forsi. Le, skont. Pero li nistaqsik huwa speċa li taħseb kienu l-momenti fl-istoria reċenti fejn il-konservattiviżmu għamel ċertu żbalji li weġġaw il-proġett konservativ. U jinteressan ħallek għalfejax, jiena jien ġvija għek kelli qassis il-ġimgħa l-oħra. Li għatlu. Ma konservativ mhux qassisin biss. Ej, li ma kelli qassis u għatlu. Ma nix il-knisja, jiena knisja, u ix parti mill-knisja, ġifiri jiena sota konservativ. Bija fil-mija. Il-politika tiegħi Hija konservattiva.
U l-twemmin tiegħi huwa konservattiva. Imma bħala istituzzjoni l-Knisja hija rappreżentattiva ta' eżatt, hija parti mill-proġett u sa naqblu. Imma anke l-qassis meta għatlu għatlu għatlu daw idejat konservattivi ehm, mhux bitux. Eh, mhux bitux li. Ma niddejaqx ngħid inkonservattiv. Mhux dik il-verità. Semmi noqgħod ngħid jiena ma jaqbix, jiena it-twemmin tiegħi. U l-prinċipji tiegħi dejjem kienu konservativi. U meta ġilit għalihom, eh. ġilit għal prinċipji konservativi. Jien għandi ħafna. Issa meta ngħid konservativ, jiddependi xi tfisser konservativ, ma jfissirx li neġa' mor għandu neqaw. Għall-onnella. Għall-onnella. Eżatt, eżatt.
Dak għadda, dak għadda żmien Iż-żmien huwa dejjem proċess mhm. u l-proċess tmur għall-aħjar. Mhm. Imma dejjem fl-ambitu ta' rule of law. Jiena l-konservativizmu Kif narah jien, u jiena għandi ħafna, għandi ftit tendenzi konservattivi wkoll, narah li konservattiviżmu tajjeb huwa konservattiviżmu li dejjem qed jiġġedded, li jħares lejn il-passat u jżomm ċertu affarijiet li l-bniedem tgħallem tul l-istorja tiegħu. Jgħid, eħe, dawn tajbin, dawn tajbin. Mhux neċessarjament għax konna nagħmluha qabel u kienet tradizzjoni hija xi ħaġa tajba. Iż-żmien jinbidel. Għax iż-żmien jinbidel u. Jevolvi, narfu li per eżempju li inti nisa ma jkollhomx il-voti għax għax bla sens li mara m'għandix l-istess drittijiet bħal raġel fid-dar, għax għax bla sens. Imma hemm ċertu valuri u jiena dejjem nasal lura għal ċertu ħwejjeġ bażiċi ħafna fil-moralità li għandhom ikunu s-sisien li minna joħorġu kollox imbagħad il-kultura, l-politika, il-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin. Mela, tlaqna?